Hello, Citial Technology in nan kut kan tlaih hna. Tutan cu phone in hmaan kan thlak ciami, a rem deuh lomi, a ceimi, hei ti bantuk, ai ngal deuhmi hei ti bantuk pawl kha Snapseed application hmang in zeitindah dawh deuh in kan remh lai timi kha kan van cawng hna lai. ka hmanthlak hi voikhat ka thlak bak khin ka chia colh lo cu application ka hman i tlawmpal te khi ka remh pah tawn application ka hman mi hna hi a buak tlak in pariat ka hman hna pariat an um lai tan ah man kan thlak mi a cei mi te pawl kha zeitindah kan din tam deuh lai cun a herh lomi kha zei pawl dah kan phiat lai timi kha tana kan cong hna lai ti sia cun kan zoh hna lai le pakhatnak cu mah hi Snapchat hi Google Play ah silo sila iPhone hmang min si ahcun App Store ah fawi tein download tuah khawh si. Le link zong hika ka video tangah ka van chiah piak hna lai i download lak te u ti kha kan sawm kan tu hna le download kan lak khawh si cun mah cucu application cu kan van on piak lai. Hiti hnungchuk lai hika zan a lai ummi palas cuangmi te hi kan van hmeh piak lai. Le kha khan kan remh dingmi hmanthlak kha duhmi paoh kha thim khawh a si. Le hika zan ah hin biakinn ka thlakmi kha kan van zoh ta lai. Kan van zoh lai. Hika hin biakinn ka thlakmi hi hika hin kan van hmuh dih ko le a cei ngai hi. ke le kap ah ceilem hi cin dah a ding tiin kan remh lai timi kha kan van zoh hna lai i hi hmanthlak hi a saih ngan deuh ca pakhatnak cemah saih kan van bit deuh lai crop kan van tuah te lai cun a lai a mi tool timi hi kan van hmeh piak lai i hika zawn ah crop timi te kan van hmeh piak lai cu hnu ah hmanthlak kha a zatawk in kan van ching piak lai Hmm, ka za phi kam van za lai ka kham chuak chang le a chei mi zit in da kham van rem lai kan ti sia chun hika tul ti mi an kam van kal than lai le hika tul chunga hin hika a chung tlar mi tar khat nak a tar hi na mi perspective ti mi tin kam hi pek lai Makha perspective timi te kan van hmeh lai i ke lei kap ah tlawmpal te a cei deuh caah makha kha or lei kap ah kan van thlak lai zin da kan tuah lai kan ti caah fei te piak ko caah or lei kap te na kut pi te khan na van thawn piak lai cun hika hin zeidah umri kan ti si ahcun free timi te hi um he free timi te kan van hmeh piak ta lai khan hnu ah khan free kha cu na duhmi poh na remh khawh hika aki le ki na tlaih piak lai i Oh, khi ti zong kan dawh khawh si khi. Ni tlung thla dinnak kan zoh piak lai. Kan ti na kut dong ten te khan dinnak ten na van zoh piak lai. Hmm, khan kha kan remnak kha ma tin ai khut di. A cei tuk si acun. Tong palte kan van Na duh lo si cun khan na kut te kha tlawmpal tein na vun donhpiak ṭhan rih ko lai. Cun a cei deuh rih ke lei kap ah free ah kan vun hih ṭhan lai i Aw ka khan khatakhan duhning kel cu sip ah le khanak khan do lo si ahcun remri khawh si khakhan na lungtlin dih cang si si ahcun hika ah ai zahmi tein na van hmeh piak lai kha hnu ah khan ke le vorh kha ai tiat lo caah tool kan van hmeh lai crop kan van hmeh ṭhan lai i hika leikap ke leikap he kau do caah orhlei he ai bit kau ding tein sei kan van lak piak lai zahmi te kan pemhmi ṭhan lai. Cun a pahnihnak zeidah si rih kan ti si ahcun khi ka biakinn cung te i meihri kalmi te khi hna hnawk tuk mu khi cin dah kan thlau lai kan van phiat ṭhan ta lai ṭul kan van hmeh lai i hika cun healing timi te kan van hmeh piak lai hika healing kan van hmeh cun tin zum na van suai lai i zum na van suai lai i hika cun i ummi hri te kha tihin na kut dong na van thuh piak lai. piat ko kha cun nika ni van ti piak ṭhan lai. Hmm. Ve bantuk in ka tu khan hmm. hmm. ta khan na van thu piak lai cun ka lun te din tin hmm ka te khin hmm ren hri hmm ka si ahcun ka zumh khi hriai zammi te kha um ti loh. Lengmang khakha mit a donh deuhmi tete kha khatakhan hirling hman kan phet khawh si. Mah khakha kan remh dih cangmi kha a za cang ti kan lungtlin cang si ahcun zeitindah gallery ah kan siak lai timi cu hika orhlei kap cang ummi Apple timi te hi kan van hmeh piak lai cun export timi te safe timi te um ko ca safe timi te kan van hmeh lai i mah ka khan nuclear ah khan a sep cuahmah lio si cun ayong ayong chingning hi ti bantuk cun a zei dangdang color rem ning tu khi cu voi dang kan cawn than ten lai mi hi a chei mi rem ning le cun a hnawm mi tete mit rem deuh lom te phiat ning kha tutana kan cawn du mi sila khavia style kan pe than te lai zo tun za te chunga lunglom nak tampi kinai